Fl-aħħar pack opening li għamilt kien hemm persuna minnkom u qalli biex nagħmel l-upgrades ta' South America kif ukoll tal-Europe u jiena hekk għamilt kif qed taraw din hija skwadra li ħanġib pack ta' South America player players insomma u mill-li derġa kull pack ikollok tliet players jew ta' South America jew ovvjament tal-Ewropa. Ħaniftaħ l-ewwel pack issa stess, l-ewwel pack ħakun tas-South America. Nispera nisib xi ħaġa tajba, nixtieq nisib xi ħaġa tajba. Hopefully nisib xi ħaġa tajba, eh? Hu qalli li sab in-Neymar, jiġifieri nispera nsib in-Neymar, jiġifieri jew xi ħaġa tajba. Eh, Brażiljan, ora xejn. Eh, u ja Fred, ok. Insomma, il-packs li ħajkun uħżina ħana bizom, ħalli kemm jista' jkun ma naħlix ħin u nilkom il-players tajbin suppost biss. Naraw. Mela. Ġbajt niftaħ il-pek, xe? Ġbajt, ġbajt, ġbajt. Eh, alright. Uruguay, Godin, le, alright, Coates. Xil-istret tagħmel, eh? By the way, għetni ma sibċ fucking 90 rated, boys. Għaddi ma sibċ. U kulħadd qed jibgħat hekk jgħidli sibt Ronaldo fakin hekk u fakin hekk imbagħad tara fakin lili. Imma xi trid tagħmel dik il-ħajja. Pekk ieħor. Ħansibu lil da minnu. Messi żgur eh, fakk. Otamendi le. Fazio, minnu Fazio? Please man, tuni xi ħaġa fakin tajba li nista' nuża fl-squads l-għandin. Por favor, L-aħħar tliet pegs boys biex taraw biex taraw anzi, anzi, anzi, ma kien dawn ħaġa please tajba. Franċiż CDM. Um, oh, kante il-listra. Tajab ħafna, eh. Tajab fucking ħafna kante. Mux binnek qed ngħidilkom

Please. Ronaldo bil-forza Portugal. Fucking semedo. Bis-serjetà. Taf kemm ħaddu li ħin mhux biċċajt. Nasab ħaddu li kwarta jew nofsija xi ħaġek. L-aħħar pek boys. Irrid insib xi ħaġa fucking tajba bil-fors. Please EA. Issa rridu Ronaldo jew il-Messi jew Bis-serjetà. Bis-serjetà. L-aħħar pek ittuni dawn it-tip ta' players. Bis-serjetà. Insomma ħanidilkom x'ħamel. Nimmaġina li għandi qabda players li m'għandix bżonn minn ħabba daw il-packs. Allura ħarġa mmur nagħmel ta' South America u Europe upgrade, forsi insibu xi ħaġa sura din id-darba, nisperaw boys, see you, eh? Mela, kif tista' tara kull ma nixin nagħmlu tlieta. Wieħed South America li ħaniftu issa u tnej Europe. Ħanara x'ħasibu ġodha l-pekk. Tarqas boards, boys, boards, eja, Messi, is, dik, man, please, fucking tun il-Messi, mux għax dimma li ħazin, ma jidirx għandu stets ħzina, ma just, fucking tun il-Messi, tun il-fucking Messi u Zabaletta, min juża Zabaletta, u da minu Casio, tajab, tajab ħafna, it-tini pek, Europe Players Pack

Please EA. Please. Għandi bżonkom. Ok, tanqas boards. Boards um, Spanja bis-serjetà. Busquets xiex, ja. Saul. Saul. Tal-mistħija daw l-peks, men. Tal-fucking mistħija. U spajċ. Spajċ minnu, men. U jakkurżaw bla sens, mux tajib. Bis-serjetà. Għanif daħseb 7.5k pekk ieħor. Għax vera nixtieq li nsib xi ħaġa tajba. Jekk jogħġobkom jgħi. Daħ jkun il-pekk bil-fors. Please. Traqas, ok, boards mela, boards, boards, boards, ok. England, bis-serjetà, boys. Cahill, min ħajuża l-Cahill fucking fl-ultimate team tiegħu. No disrespect for the English fans, eh, imma Cahill very bad in this game, eh. Insomma, ħoqaf l-episodju għaw, għajdu li xtixtiqu taraw aktar fil-futur fuq dan ċen specialment fuq FIFA 18. Ciao għalikom, narakom il-video li jmiss.